Men Tejen etrabynyň Agalan obasynyň ýaşaýjysy, atşynas Çaryş Berdimyrat. Maňa Atçapar diýseň gowy tanýarlar, Berdimyrat diýenden Berdi diýenler. Sebäbi men ýaşlykdan kakam at seredensoň, atam, kakam at seredensoň biz atşynaslar maşgalasy

Men käbir ýaşululardan eşden gürrüňlerimi aýtmakçy bolýan şu ýerde. Men eşden gürrüňlem Tejen etrabyň Agalan obasynyň ýaşaýjysy. Köne gadymy gürrüňlere ökde gürrüňçi adamlar bardy. Olardan biziň Kuzynäs ussamyz bardy Çarysda Çarsy Öwezaly ogly. Bäşim Annanyýaz ogly. Onda Bäşim Pyrsa ogly. Hawa. Hydyr Italmaz ogly. Aşyr dost. Oň aýaly gelnejemiz Tokga gelnejemden. Çary hanamdan. Çary hanamyň orunbasary zatehnik Soňky döwürlerinde Bathyzyň başlygy bolup gawunşynas bolan Durdynepes ogly Aşgabadyň Akdaşaýak, Büzümeýiniň Akdaşaýak obasynyň ýaşaýjysy, bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda dogulan Seýitmuhammet Seýitnyýaz oglundan eşden käbir gürrüňlerimi aýtmana rugsat bermegiňizi soraýaryn, Sizden. Onda köpçülikde toý bolýar, sadaka ýas bolýar, ýaşulyň ýanynda oturýaň welin, atçy bolaňsoň her kim şo ondan-mundan gürrüň berýär, atlar barada, köne gürrüňler, gadym gürrüňlerden, sen şo ýaşulylary eşidipsiň, diňläpsiň, görüpsiň diýip soraýarlar. Onda şolar barada men bilýänlerimi gürrüň berýän adamlara hekaýada. Ondan men esasanam şo öz obamdaky sanaky geçen adamlardanam eşidendim maňa bolan esasy Aşgabadyň Bizimöýüniň Akdaşöýe obasyndan Seýitmuhammet Seýitnyýaz oglunyň aýdan gürrüňleriniň birini men aýdyp bermekçi. Gadym döwürlerde intäk Tejen diýilýän ýokka bir müň sekiz ýüzünji ýyllarda Gökdepir şundan döwürlerdenam aňyrda. Ahaldan Hywa, Hywadan Ahala kerwen gatnar eken. Şonda Ahaldan Hywa gelýärkä käýarym Tejenler ýa ýazda joşup gelip, Tejeniň aýagyny Tejen bilen suw alar eken, suw urýan ekenler. Şo aýaklar, gum alylary, gumlaryň arasyndaky alylary. Şonda aýlanyp beýle eýdip-beýdip geçer eken Hywa käýerde düşläp aýlanyp geçip. Şonda alylarda topuňdan bolup duran suwlarda Uly-uly balyklar şypyrdaşyp ýatan borly. O balyklaram ýolbars, syrtlan, möjek, şon ýaly tilki, şagal şon ýaly mör-möjekler iýer eken. Bular ondan aýlanyp, eýtip-beýdip geçip Hywa gidip, Hywadan yzyna gaýtyp gelýärkälerem sapanyň arasynda o palçykdan logala edip, sapan zyňyp, tohum ekip, sepip yzyna ýüküni alyp Ahala urar ekenler. Soňam ot ejenileň pagta meýdana göçüşi ýaly, ol güýzragyň başynda gelip, hasyl ýygnar eken. Sebäbi ol gadym döwürler, biz häzirki ýaly süýji-körpe ýok, zat ýok, şonuň üçin türkmenler gawundan kak-sök, toşap ýaly ir-iýmişler ýygnap alyp gider ekenler. Gawun, peýenlik gawun, garrygyz gawun. Gaharman gawunlar bor eken, şony kädi, gamça, şolar ýaly zatlary ýygnap alyp gider ekenler Ahala ýygnap, güýzüň aýagyna sowuraýmaka, öň ýandan. Onda bir müň sekiz ýüz elli, bir müň sekiz ýüz elli törünji ýylda şol eken ir-iýmişlerini ýygnamaga gelip, iýmäne, ýygnamana gelip, gelýän ekenler göçüp, pagta göçülişi ýaly. Şo gelip ýygnap. Gelende şol ýolbars syrtlan köp bolansoň mallary ýertölede saklar ekenler. Sebäbi mal diýilse mal bakmana gelen a bu mal adamlar düýeli düýä ýük urýa, eşege ýük urýa, ata ýaba ýük urýan ekenler. Ondan şo mallaryny ýertölede saklar eken giň edip. Gije eli gylyçly naýzaly garawullyk çeker ekenler ot ýakyp. Adamlar, gelen adamlar bir telärde, her kim telärde ýatar eken, sebäbi ýerde syrtlan ýolbars kän diýýär, esasanam. Ondan bir müň sekiz ýüz elli törünji ýylda Sowguraýmaň öň ýanyna şo gelen tekeleň ýolbaşçysyna ak daşaýakly Bizimeýiniň ak daşaýak obasyndan gyzyllardan garagan aksakal diýip Ýolbaşçylar bar eken. Şol el sowurmaň öň ýanyna adamlar goşuňyzy taýynlamaly, daň bilen Ahala ugramalydyrys diýer eken. Her sapar, her ýyl gelenlerinde öňünden buýruk berer eken, gitmeli, taýynlanyň diýip. Şo gije telärde ýatan bir belli däl aýal adamy, garrymy, ýaşmy, erkekmi, kimdigi belli däl, ýöne Bileklerden diýilýär. Bilekler bolanda-da şol Akdaşaýaň Bilek ýüzbaşy tirasy bar. Şol Tejen roýonynyň Agalaň obasynyň kyrk kilo golaý başlyk bolan Aşyr dost şol Bilek tirasy bolýar. Şolardan biri gaçypdyr, ýöne uly-kiçi belli däl nämedigi. Ondan soň ýaňky syrtlan ýolbars şony iýýär telärden gaçansoň. Ondan şonda şo tekeden Ýolbaşçysy Garagan aksakal diýilýän gyzyllardan Äý, ýolbarsy gutarman gitmeli däl diýip, şeýdibem bir müň sekiz ýüz elli dördünji ýylda ilki Tejende ýaşaýyş başlapdyr. Ondan öň Tejene, Mardan, Ahaldan Tejene geçer, Tejenden geçeňde ol ileri gapdalynda Komsomol, Moskwa, Amaşa, Gapan, Çapaýew kolhozlar diýerdi. Gaýra urýaňam welin Gyzyllaýhan okutýar bir Kiýew diýerdi. Tutuş suw alýan eken. Tejenderýa ýazda gelip suw alar eken. Birki birki aý suw alýan ekenler ýazda Tejeni tutuş. Şonda diňe häzirki Tejen roýonynyň Agalan öňki Tejen roýonynyň Prawda kolhozynyň ýeri ak alaň diýilýär. Şoň üçin bir şu ýer bir obaň ýeri galýan eken. Galan ýerini ýolbarsly açan ýüz kilometr Tejeniň aýagyny suw alar eken. Şonda ilki bilen şol ýaňky tekeleň ýolbaşçysy Garagan aksakal syrtlan ýolbarsy gutarman gitmeli-dä diýip, ilki Tejende ýaşaýyş bir müň sekiz ýüz elli dördünji ýylda başlapdyr. Soň ýuwaş-ýuwaşdan bäri küýseýärler Tejena garşyn. Soň demir ýol çekilýärmi, näme ýöne gökdepuruş döwürlerinden aňyrda bi. Mirasdan ataň bolandan sakada otur diýlen bir söz badýa, ondan her kimdä bärde galnansoň suwam wagtlaýyn gelip gidensoň ýazda gök sök on etjek bolup suwuň öňüne böwe durup jylaw urup o baja urnap suw saklajak bolup o tejen stroýumky ýaly suwuň alkymyna gelýäler tejeniň tejen darýaň alkymyna şeýdibem agalyň iň beýik ýeri bolansoň agalaňda oturylýa.

Däl togalakdan şu ätitgillerem bar, şolaň şolardan bir ätitgiller tirasam bar biziň obamyzda. Ondan daşgary herrikgalalylar soň goşulýar, bagşy bagşy daşajak diýip ol herrikgalaň adamlaram gelip durur şul oba. Soň şu biziň obamyzda herrikgalaň bagşy Miriş Bagşy çeltek tirelerem goşulyp biziň obamyz dört oba birigip hawa Täze durmuş, Molotow, Üçünji bäş ýyllyk, Maý, Birinji maý diýen dört oba birigip häzirki Agalaň öňki Tejen Tejen raýonynyň Prawda kolhozy bolup indem Agalaň obasy bolup ýaşaýyş dowam edýär. Şol her şol her galadan gelen adamlar esasanam hasam gürrüňimiz takyk borýary şol Eziz han aňyrlar gelipdir biziň obamyza birikipdir şol birinji maý obasyna her galalylar mundan Mäti Türkmenistanyň professorlary Mäti Kösäýew gelipdir ýow Şonuň ýaly uly adamlaryň hem aňy ata-babalary şul oba ir gelipdir. Şo ilki gelnende şo Büzmeýiniň ak daşaýagynyň adamlary bilen bile şolar hem goşulyp gelipdir-de, şul oba şeýdip ýaşaýyş başlaýar. Men Aşgabadyň Büzmeýiniň ak daşaýak obasynda bir ýüz bir ýaşap öten ýigrimi bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda dogulan Seýit Muhammet Seýitnyýaz oglundan bir eşden gürrüňleriň muňam birini aýdaýyn men. Seýitmuhammet agaň ýanyna men kän gatnadym. O taýda Myrat Saparmyrat diýdi, Mommat diýdi, garaz, köne gürrüňlerden iki-eke bilýän adamlar bar eken. Ýöne barysam men Maňa aýtdy, Sen Seýitmuhammet agany görmeseň, beýlekileňki hasap däl diýdi. Sen esasy şony diňle diýdiler. Men şeýdip iki müňünji ýyldan tä iki müň ýigriminji ýyla çenli gatnadym men o ýaşulyň ýanyna. Kän gürrüňler diňledim, eşitdim. Ynha, tire-taýpalarda, türkmeniň tire-taýpalarynda aýdylýar. Ynha, Akdaşek türkmenleriň iň soňky patyşasyna Maryda Baýramally oturan Seljuk soltan Sanjar diýilýän eken. Türkmenleriň şol iň soňky patyşasy bolupdyr. Ondan aňyrda patyşalyklar kän bolupdyr. Şu iň soňky patyşa şol Soltan Sanjar bolupdyr. Şondan üç sany ogul bolýar. Indi köne gadym gürrüň bilýän adamlaň aýtmagyna görä-de, Seýitmuhammet agaň aýtmagyna görä, şondan birinji ogluna Akdaşaýak diýilýän eken. Birinji. Onda ikinji ogluna Garadaşaýak diýilýän eken. Üçünji ogluna Soltanyz diýilýär. Onda şol Akdaşaýakdan Ýaňky gazal baý oturak, jomruk eçili, bilek ýüzbaşy, kör tegek, däli togalak diýip on bir ogly bolupdyr. Ýöne käbir ýerde adamlardan eşidýän, käbir ýerde diňleýän, eşidýän ýerlem bar welin, o Soltan Sanjardan üç sany gyz gaýdýar, ogul gaýdanak diýýän ýerem bar, ýöne könedinki arkama arkamy geçik gelnişi ýaly bu bu zatlar arkama arkama eşidilip gelýän gürrüňdi. Sebäbi gürrüň biljek bolsa Seýitmuhammet Seýitnyýaz bilen bir biziň bir garry nemiz bardy biziň tirämizde. Şolar biziň aňrymyz şeýle diýip kän gürrüň bererdi şo enemiz hem. Şoň aýyşyşlary ýaly şol Akdaşaýagyň on bir ogly bolýar. Arçman gapdalda oturýarlar Keýmir kör döwründe Arçman töwereginde oturýarlar. Soň Büzmeýine gelipdirler. Büzmeýinden soň Agalaňa gelýär. Agalaňdan soňam Murgaba gelýärler ýaňky şo biz meýniň Akdaşaýak Garadaşaýak obasynyň adamlary. Şo dört bölek bolup otyrlar häzirki günde.